א גוטן נאווער רבי סיי און שומלען לכם צו צו די גאנצע עולם און די גאנצע וועלט און נאך א שמן צו קומען זאמען יעצט פאר נאך א שיר אויף די הלכות תפילה גבור השיר מיין נאמען איז יהודה אריה שווארץ און ברוך השם די שיר גייט זייער שטארק ביידע אין די ענגליש און אויך אין די אידיש שירים, ברוך השם, אייערשט וועט די העלפער מיר קענען טאקע ממשיך זיין די שיר פאר חדשים און יארן צו גיין מיט אייבערשטנ'ס הילף. די שיר איז נומבער נײַן און דרײַסיק, נומבער נײַן און דרײַסיק, ברוך השם, די גאנצע תפקיד פון די שיר, נאכן מראה באיסור, איז אז מענטשן זאלן וויסן וועגן די וויכטיגקייט און צו טוישען די מיינדסעט וויאזוי א מענטש קוקט וויאזוי מען דאווענט, זאל קומען אין צייט צו שול, נישט ארויסלויפן מיטן דאווענען, נישט רעדן מיטן דאווענען, און טאקע וויסען ווי מען קען, ווי בעסער מען קען, די הלכות פון תפילה. פאר פאר מען גייט אנפאנגען די שיעור אפאר זאכן נאכאמאל נאכאמאל זאגען ktyt.org דאס איז די פלאץ צו קומען מאכען קבלות זיי האבן אונז צוביטען אלע מיטלען א מיליאן קבלה קאמפיין פאר די טשענס צו געווינען איינמאל אין דור פון זייער שול פאר מער אינפארמאציע גייט צו ktyt.org.

וואס געווען איך דארף דארף נעמען צו דעם אלע צייט צו קענען זאגן עס ווי א מענטש געגאנגען צו שנעל אויכעט נישט נאר דאס וואס איז געשען דעמאלטס איז אז ס'איז אויך געווען דארף אויך טראכטען ס'איז געווען א לאנגע לאנגע פרשיות אויף פרשת מצות און מסעי די ישועות געבן געווארן ראש חודש אב, ס'איז א גוטן חודש צו אלע, צו יעדער איינער. לעצטע וואך האט מען געליינט פרשת מצות מסעי, און ס'איז טאקע גענומען זייער לאנג. וואס איז געשען? מ'מאכט נארמאל צוויי מי שברכ'ס און אויב ס'איז מי שברכ'ס, און ס'געדויערט זייער א לאנגע צייט. נישט נאר דאס. נאך די גאנצע ליינען האט דער רב אויך געמאכט מוז מאכן אן אפיעל פאר געוויסע זאכן סאו קודם כל א רב און א גאבד דארף טאקע ליינען די צימער און זעהן צו דער עולם קען דורך האלטן אויסהאלטן אזא לאנגע דאווענען סאו עס דארף זיין אפילו ס'איז א לאנגע פרשה אדער טאקע קען נישט. טאמער טאקע גיבט מענטשען וואס קענען נישט שטיין אין טונעל איז דאס א סימן שטעלט דיך תיכף צו בירור און אין דעם פאל אויכעט אז נישט נאר דאס מענטשען גייען אויסלויפן דארפן אינמיטן אדער קומען שפעטער און דאווענען שנעלערהייט דאס אונז ווילן נישט טון דאס די טאקע פון די שול איז געבן געווארן צו צו. צו קארעקטן די פראבלעם טאקע אז מען זאל נישט טאקע נישט טאקע מאכן די די געוויסע שיעורים אדער דרשות אין אזא מינע וואכן זאל לאזן עס גיין דאס איז אויך אזא ניק פון די תוס' יאנטאס שול אין דזשעי אין טווענטי סעקאנד וואס ברוך השם זיי זיי פיינע מנין ס'איז א שיינע מנין און מען דאווענט א נארמאלע פאסיגע זמרה. ב ה נישט נישט נישט ב ה מען יאגט נישט אזויפיל מיט דאן ווי א מענטש מען וויל צו גייט צו ציט זיך נישט בכלל ער מאכט נאר איין משהו ביי אייך און דעטס און קיינער רעדט נישט דאס איז די שיינקייט פון זיין מין שול אזוי יעדער זאל מקיים מעלה אין זיין שול א אנדערע זאך איז כ'וואלט טאקע צולייגען אנדערע זאכען וואס איז געשען צו מיר אנדערע טאג די וואך. כ'האב געלייענט איין א בוק עימיצן שול, און כ'האלט גראדע געקומען גראדע, גראדע איך בין געקומען א מינוט צוויי צוויי שפעט פאר ממש עפעס עפעס מ'איז קען קוגען אומן, און די חילוק צווישן דעם מנין און צו היינט איז א האלבע שעה, כ'האב נישט געקענט ווארטן א האלבע שעה טאקע, כ'האב געמוזט טאקע דאווענען אין יענע מנין. אן אן קיין טשויס, און וואס איז געשען איז פון ברכות ביז ביז די לעצטע אחד ס'איז דא געווען דרײַ פֿינף און דרײַסיק מינוט ליטערלי פֿינף און דרײַסיק מינוט דאס איז טאקע צו שנעל ס'שרייבט טאקע אין די אין די משנה ברורה אין די שלחן ערוך אין אלע פלעצער אז ווען לחץ ולא מריצה מיינט טאקע מען מעג נישט יאגען מען מוז דאווען ווי א מענטש נישט נישט שלעפען. מ'זאל נישט זיין שלעפער און אויסציען די גאנצע פסוקי זמר דאס נישט, אבער גיין מיט די פלאו, עס דארף דויערן כאטש עטליעסט צען צו עלף מינוט פון הודי ביז השתבח אדער מזושי ביז השתבח, און נישט ווייניגער פון דעם, און אויך אנדערע חלקים אויך איז אויך גיין אין די פלאו און נישט אפהיצן סאו מען דארף דאווענען ווי א מענטש. אקעי יעצט אונז האבן יעצט אין סעיף אין אמצע אין סימן ט ז געלערנט די לעצטע דריי סעיפים ג' ד' און ה' און צו ענדיגן אין סימן יצט בעז ה. סעיף ג' באמצע הפרק עיני עיני אמיין רק אחר ברכת הקאי קדוש, רייכע ברכת שמע תפילה. ס'איינער וואס איז אינמיטן אינמיטן א פרק, ער זאל נישט ענטפערן אמיין, חוץ נאך די ברכה פון קאי קדוש, אדער נאך די ברכה פון שמע תפילה און ש און שמונה עשרה. קדיש, וואס קומט צו קדיש? יום וואס זאגן אמיין שמע רבא, ברוך כל מעלמיו. אקעי, כשאומר א שליח ציבור דאמינא באו בימי יומיים, ווען א שליח ציבור זאגט דאמינא באו בימי יומיים ווען זיי קומען צוריק אין די קדיש, יומא גאם קען יומיים, זאל טאקע קענען אויף יומיים טאקע, שא א מיינעם שבקש לא יענה, אבער אנדערע א מיינעם אין די קדיש זאל טאקע נישט ענטפערן, פארוואס? ווייל ס'דא שוין נאך גערעדט אז עס איז נישט ביי פרקים עס איז. נישט רעלעווענט, סאו דערפאר זאל מען טאקע נישט טאקע ענטפערן אין די פלעצער. ווייטער. שפארוואס שיינע אין מקוה קדש נישט נישט די עיקר חלק אין די קדש זאגן די אנדערע תפילות איז צוגעלייגט אין די קדש כפי די מנהגים. אויב וואס איז מיט קדושה? וואס איז מיט קדושה אויב ער האט א קדושה אויך אדער נעקדשט? ס'איז ווענדט זיך אין די מנהג. ווען איינער איז מיטן אויף א מיטן אויף א פרק, ישתוק וישמע ממשיך הציבור. זאל טאקע בלייבן שטיל און אויסהערן ווען די חזן זאגט ממשיך הציבור. הימלא כולא און ער זאל זאגן מיט די ציבור קדוש קדוש קדוש השם צבקות מלכות כבודו. אקעי. ווי נישט און נאכדעם. אבער זאל זאל נישט זאגן אין אנפאנג אנפאנג וועט די קדש אדער נקדיש אויך דאס זאגן נישט זאגן טאקע נישט זאגן וישתוק און דאן בלייבן שטיל ווייטער וועמען א קול אבער אין זאגן צוזאמען די קול ברוך שם כבוד שם קמוי אויך ויוסל אויב אבער ימלוך זאל נישט זאגן פארוואס? שאינן עיקר הקדושה, דאס איז נישט א חלק פון די עיקר קדושה אין די פרט אין די צד פון דאווענען, און די שבח ואם יחשב העולם זאל מען זאל קענען זאגען אז קדושה איז אויסגערעכענט איז אויסגעלאזט פארוואס? ווייל עס איז ווייל עס איינער קען זאגען ער קען זאגען צוגעלייגטע שבח.

סאו ער מעג ער מעג ענטפערן אן מיין מיט די ברכה ווען ס'איז דא כמובן איינער וואס גערופן איז עולה געווען אין די תורה. ווייטער, ווי מען קאל עומר מועדים, אבער די דערציילער וועט זאגן קום צום מועד איז טאקע אן צום מועדים אדער מועדים דרבנן, יש כ גם כן, זאל טאקע בייגען מיט זיי, ויאמר מועדים נחי לך, זאגן זאגן די ערשטע דריי ווערטער מועדים נחי לך. און זיי האבן זייער דאנקבאר פאר דיר, ולא עוד ס'האב נישט מער, אין שמעיה קול רם, ביי ער ער א ממש א א שטארקע א שטארקע א שטארקע קול, ס'הייסט ענגליש טאנדער בלאז, וואס מ'איז זיך יעצט מאכן א ברכה אויף פון טאנדער און לייטנינג טאקע, פאר די גאנצע שטורם. יש אומר די מותר לוי גם כן להפסיק, ס'איז דא טייל וואס זאגן אז עס איז מען מעג מען מעג איז מען מעג זאגן צו קען שטערן אונז דאווענען זאגן אונז אויכעט און אויך מאכן די ברכה, דאס איז מגן אברהם כפי די מגן אברהם, ויש אומר נישט לעסוק בזה אבער כפי די ברכו של זאגט ער אז מ'טאר נישט מפסיק זיין אין דעם, פרעגט די רב וואס קומט זיי מיט די שאלות. סעיף ד' סעיף ד' איינער האט סוכות דאס איז דער פלאץ וואס זיין וואס מ'איז נאך העפטיג און מ'קען ענטפערן שמענו שמותר לאזט זיך ווען ס'איז א פרח און די פלעצער וואס מ'האט געלערנט ביז יעצט און און און און און סעיף ג' איינער קען טאקע שטערן און אויפהערן סטאפען די תפילות אינמיטן אויף א חלק וואס איז עס? אין די ברכות, טאר מען עס בעטן אויף א ברכה, יכוון שיהיה הפסק, ער זאל כאטשיג ארעינדזשען אז זיין תפילה זאל זיך שטעלן זאל נישט געמאכט ווערן, העכער די סייג אין יונה, און די פלאץ און די צד פון די תפילה און די עצה איז געענדיגט געווארן, נישט מיטן עצה, איינער קען נישט שטערן אינמיטן דאווענען ביים סוף פון דאווענען. למשל, די איינע האט געזאגט ברוך השם אונז האט ברוך אתה ה' אונז האט א מאורות, די צווייטע איז אויך ברוך אתה ה' א ברוך הבא עם ישראל ביהבו, טאקע, און טאמער און ס'איז אן אז טאמער זיי זאגט די ווערטער ברוך אתה ה'. ער קען נישט אויפהערן בכלל, ער קען נישט זאגן ברוך אתה השם, שמע ישראל השם אלקינו, דאס קען מען נישט טאקע טון, און א סמל אזעלכע איז איינער וואס זיין מיט א ברכה עני פארט, זאל טאקע נישט ענדיגן, זאל טאקע נישט אויפהערן די קדושה אדער קדיש מיטן א ברכה, זאל טאקע צו ענדיגן די ברכה. ווייטער, ה' ברוך הוא שתקע שמע, דו ביסט געבעטן אין שמע, איך כאווען שיהפסיק בין פסוק לפסוק, זאל כאטשיג מכבה זיין ווען מען זאגט אז די שטערן זאל זיין צווישן בין הפרקים, זאג מיר אפשר טוען מיר סך הכל נישט מעגליך. מותר לו להפסיק אפילו באמצע פסוק, עס מעג ער אים שטערן אפילו מיטן א פסוק, וישכר אחר כך עם מתחילת הפסוק, און נאכדעם נאכן ענטפערן זאל ער טאקע אנפאנגען פון אנפאנג פון די פסוק דארטן ווייטער, סעיף ה, די לעצטע סעיף פון סימן ט ו. מיט א זיין סארי טו זיין, מה שמענו וואס האט מען געזאגט ביז יעצט? שמותר להפסיק באמצע פרק די דבר מה שמענו אי ווען עס מיט עס מען מעג שטיל מיטן אויף א פרק פאר די וואס וואס האבן געזאגט צו געזאגט פריער אין דעם דאס נישט איז נישט כדין ווען די פסוק שמע ישראל ווען עס קומט צו שמע די ווערטער שמע ישראל פארוואס נישט אזוי קיין אנדערע וויכטיגע זאכן אויב ווילן לייגן א לחץ. אויף די קעניגן פון שמים, ער באקומט, די אייבערשטער האט טאקע באקומען די לחץ וועגן אים, שמע ישראל און דער ברוך השם קווער מיך עס אריין, ועוד, כי בהם אסור להסיק כל ענין, איי מין ש, ברוך השם קווער מיך עס אריין ועוד איז טייטש אזוי, די מענטש איז א נאמען וואס איז די כובע מלכות פון אלעמאל. ווייטער, כי בהם אסור להפסיק כל ענינים, ס'איז פארביטן אין די פסוקים, ס'איז אסור צו ענטפערן, צו סטאפן בכלל, הופך מלך שלמה בן שלמה, אפילו וועט אים דער קעניג זיך קומען באגריסן אין די צייט, לא יפסיקי להשיבו, ער זאל נישט שטערן צו זאגן, צו ענטפערן, הנה אני ה' אלוקיכם, צווישן די ווערטער, אני ה' אלוקיכם, איך בין דיין גאט.

אין די סוף פון די לעצטע סענטענס פון נשמה שוין קומט פון אמת, שוין מיט זיין גאט איז עס אמת, און די וועג ווען זאגן נאך די עק איז פארשטייט די פרעיז פון די נביא ירמיהו.

ונוכל לישראל זה שלא יפסק, עס איז ממש, מ'דארף זיין פארזיכטיג צו נעמען קעיר נישט צו שטערן, אלא אחר שאמר גם תוס' ויצב, ווער ס'איז כאטש גענדיגט די ווערטער פון ויצב, לפי שגם ויצב היא לשון אמת, ויצב איז לשון אמת טאקע, ואחר כך און נאכדעם. יוכל להפסיק כמוה במקרה אחר באמצע פרק. און מען מעג שטערן צו ענטפערן ווען מען מעג. סאו ווי אלע אנדערע תפילות אינמיטן אינמיטן א פרק. דין ראשון בשוליים, אבער ווען ער גייט די דין אין געוויסע סיטואשענס ווען מען זאגט די די חלק פון די תפילה איינער קען טאקע געבן שלום עליכם קען באגריסן. היי שב שוין צו אויך באגריסן מיט דעם מענטש אויכעט. בזמן מיר זענען אים מקפידים, אבער היינטיגע צייטן איז מען טאקע נישט מקפיד אין דעם ענין טאקע, פארוואס? ווייל דער משנה ברורה אין סימן ס ס ס ס ב זאגט אז אז די די היינטיגע מנהגים איז נישט צו באגריסן אנדערע אין די שול עני צייט מיטן אין תפילה, וועגן דעם איינער וואס איינער וואס פעלט צו באגריסן איינער, אדער זאל צוריק געבן, זאל געבן נישט נאך א שלום צו סתם איינעם, מיטן תפילה איז נישט, הייסט נישט, הייסט נישט קיין קיין עבירה דא גומר דאנעט. נאך איין, און ווייטער, פארוואס איינער זאל האפסיק זיי אפיר ביים באקומען, וועגן דעם איינער זאל נישט שטערן די תפילות און די און די. אין דעם ענין כאטש אפילו צווישן די פון חלקים חלקים אדער סעקשאנס ווי געזאגט ארייט נעקסטע וואך הלכות קושמע די אייבערשטער וועט דיר העלפן מען מוז עס אויף גייט יעצט אנפאנגען א נייע פרק אין די תפילה מיטינג ספר. כ'קען אנפאנגען די פרק און נישט ענדיגען די וואך, כ'וועל שוין ענדיגען אן אנדערע מאל. בעז מ האלט יעצט פון פרק י ד, עבודה שבלב, די עבודה פון די הארץ, תפילה איז הייסט עבודה שבלב, די עבודה די. די וואויל איז פאר די הארץ, די טומאה איז נישט גענוצט פאר אנדערע מצוות, וואס דעמאלטס איז די די טומאה גענוצט געווארן צו א תפילה? ער איז נישט מחיוב צו דאווענען, סוי איז מחיוב צו די אנדערע מצוות. א וואויל שבלב מיינט אז תפילה איז עפעס וואס מ'מוז ארבעטן ממש גדול מאוד, ער מוז קומען פון די הארץ. ווען א מענטש דאווענט ביי סימן ער דרייט זיך די פעידזשעס אזוי און אזוי יעדע צוואנציג סעקונדעס אפגעפוצט צו דאווענען ער וועט נישט די גלייכע נסתרות פון קומען פון זיין בושה שבלב איינער וואס דאווענט אן עני פילינג ווען איר וואס ווייסט שוין זיי טאשע געדאווענט ער וועט נישט קענען דאווענען ווי א מענטש ענד די ווארט דאווענען. קומט פון דאס לשון פון א מעג, די ווארט דאבון וואס מיינט אונזערע טאטעס, אונזערע טאטעס, דאס מיינט עס. די תניא זאגט אז תפילה מוז אונז העלפן צו פייטן די ענימאליסטיק די חיות זענען אינסטיקס פון יצר הרע, און ס'איז איבערקומען, מען קען אריינגיין, מען קען אויסגיסן די הארץ צו די אייבערשטער. ווען אונז דאווענען, ס'איז נישט גענוג צו דרוקן אונזערע ליפן, די גאנצע תפקיד פון תפילה איז צו אטשיווען א גרויסע נאנטקייט צו די אייבערשטער, וואס קומט פון די הארץ. ווען אונז דאווענען, מען זאל טראכטן אביסל וואס איז דער פורפעס פון די גאנצע זאך, און איינזען די אייבערשטער וויל נישט אונז זאלן דרייען די פעידזשעס אזוי און אזוי און אזוי ס'קען זיך געבן פארן ווייטער. מ'זאל נישט דאווענען אארא וועגן א רגילות נאר מיט די טראכטן און מיינדסעט אז דאווענען זיי מיט אהבת השם. ווען מ'דאווענט. איינמאל דורך גייען די צרכים אז א גאנצע לאנדרי ליסט וואס מ'דארף אויסלייגען, די גאנצע תפקיד פון קומען אן צו אייבערשטער איז ווען איינער וואס איינער וואס עטשיווס דורך תפילה און די גאנצע צייט צו פרעגן די אייבערשטער פאר אונזערע זאכען דארף מען שוין זאגען אין א שטארקע קאנעקשען מען זאל גיין צו די אייבערשטער פרעגן די אייבערשטער ווייל אונז ווייל. אונז יארן טאקע מיט נאנטקייט צו אים, און נישט נאר דעם ווייל ער קען קען געבן אונזערע נצרכים יעצט און אונזערע זאכן וואס אונז דארפן האבן. דרך השם זאגט אז די אייבערשטער איז גוטער חסד האט גוטער חסד געבן א שטיקל א פלאץ צו קומען נאנט צו אים אפילו, און זיי האבן אים איינגעטיפט אין טונקלקייט, באשטיין דארף פאר אים און און שייען און און גערופן זיין נאמען, קען מען מערדזשען פון פון אונזער גערוגע נידעריגע פלאץ און קומען אונטער צו אים, אלעס איז פון די אייבערשטער, און טאר מען געבן און טאר מען אונז בעטן נישט וואס אונז האבן געדארפט האבן. זאל דאן וואס חשק דאווענען צו ערקענען א תשובה און דער איינזעהן אז עס איז שייך פאר די אייבערשטער, מען קען ענק קען זיך געבן וואס אונז דארפן האבן. אויך די גאנצע תפקיד און דאווענען איז קומען צו די אייבערשטער, אונז דארף ווען יועץ צו אלעמאל דאווענען ווי א מענטש און נישט טאקע אויף תפילה אויף אז א לחץ, א יונגעל האט נישט געזעהן זיין עלטערן אזא לאנגע צייט וויל. טאקע זיך צו לערנען זיי, ער קושט און ער גיט א האג, און ווען נאכן צוזאם קומען יעצט, די זעלבע זאך קומט פאר דאווענען אויכעט, ווען איינער דאווענט זאל ער זיין אין א סטעיט פון פון פרייליכקייט בשמחה און פרייליך, ווען ער זעט זיין טאטע וועם ער האט ליב. יעדן טאג זאל מען האבן געלעגנהייט צו וואקסן אין אלע מינע לעוועלס און קומען אין דינסט פון די אייבערשטער, ווען א יונגל ווערט שטייט אויף אינדערפרי ער וויל זיין עלטערן צו און געבן אים א גוטן טאג און און אנווינטשען הצלחה אין זיין טעסטס, אן דעם קען נישט אנפאנגען די טאג, ווען ער קומט צוריק נאכמיטאג ער וויל ממש רעדן צו די עלטערן וועגן זיין טאג. פאר גייען גייען שלאפן אין נייט ער מוז רעדן מיט אים ער מוז רעדן מיט מיט די עלטערן און געבן און געבן טאקע גוטע נאכט דער יונגעל ווינטשט צו קענען רעדן מיט די עלטערן אזוי אפט פארוואס ווייל ער איז נאנט צו זיי ער וויל זיי געבן געבן די. די קאנעקשאנס גייען שטארק. אויך אונז זעמער קינדער וואס וויל אונז קומען צו די עלטערן אזוי ווי די עלטערן, אבער אין צייטען מיט אונז קען פארגעסען אז די ליבשאפט וואס האבען פאר אונזער טאטע. אמאל אמאל זעמער זייער סטיפ אין די לערנען. אז ס'וועט געהייסן אז אז ס'איז דא טאקע טאקע א טאטע אין הימל, נאר דעמאלס וועט מען זען עפעס וואס קען מען קען דענקען, וואס האט א א א א עלטערן וואס קען וואס קען געבן געבן צו זיי, די אייבערשטער האט אונז געגעבן אונז א גרויסע גרויסע מתנה תפילה זאל קענען שטארקן די קאנעקשאן מיט אים אין א אין א יעדן טאג. מ'זאל זאל טאקע צענדיגן און מ'זאל קענען קוקן פאראויס פאר יעדע תפילה אז מ'דאווען זאל מען טאקע טון עס ממש בנחת. איך מיין ס'קען מען ענדיגן דא יעצט. רבותי, די אייבערשטער זאל טאקע העלפן אז דעם זכות פון די גאנץ פון דעם שול זאל טאקע האבן אלע שפרות טובות, און געדענקט טאקע מען זאל טאקע נעמען די קבלה, זאג מענטשן וועגן די שול, און לאמיר מאכן א גרויסע מצה דערפון בעזהשי ת, אונז ווילן בעזהשי ת עקספענד צו אלע מיני פאדקעסטס. בעז השם נאך האפן די נעקסטע פאר וואכן אנפאנגען די פראסעס רבינ'ס הילף א גוטע נאכט.